Pathian Thu Thianghlim i lo chhiar zui ang u. Genesis bungthum chang sawm leh pali atang hian lo chhiar i langin chang sawm pali leh sawm panga thu i lo ngaithla ang u. Genesis bungthum chang sawm pali ah Tin Lalpa Pathian chuan rul hnenah chuan Hetiang i ti avang in ran zawng zawng leh ramsa tinreng zingah chuan an che dawng in i awm bik ang a, bawkkhawp in i kal fo tawh ang a, i dam chhung zawng in vaivut i ei bawk tur a ni. Tin, nang leh hmeichhia hi ka indo tir ang cheu a, i thlah te leh a thlah te pawh ka lo ka la indo tir bawk ang.

Peter thawnkhat bung thum changsawm panga thu chauh hi kan chhiar leh ang a, Amerawh chin thinlungah Krista chu la lah ruat rawh u, nangmah nia awm in beisei chhan zawt apiang cheu chhang turin in peih sa fo vang che u. Jakopa bungli chang sarih thu. Jakopa bungli chang sarih thu. Chuti chuan Pathian thu thuin awm rawh u, amaherawh chu Diabol a do dal rawh u, tichuan a tlan bo san ang che u. Pathian leh Thu Thianghlim kan chhiat te mal min sawmsak rawh se. Amen. Pathian hnenah i tawngtai ang u. Lalpa kan Pathian. vawiin kan Lalpa ropui taka chawimawiha a awmna niah hian keini pawhin kan Lalpa i ni tih kan puang thar leh in kan chawimawiin kan fak che a. He kan inkhawmah hian thinlung tinah hian Lal berah nang lo awm la, kan Lal i nih puang chhuak thei tur leh nangma lam tang rinawm ni thei turin inkhawm ho te hi nangin min tanpui ang che. Lal Isua hmingin kan dil e. Amen Vawiin Palm Sunday a ni a, amaherawh chu keini chuan chung lam programme chu hmang lovin Kristian chhungkua Crusade na tan kan hmang zawk dawn a, a thu erawh chu danglam tak tak lo te erawh chu kan rilru in hria i lengin a tha ang e. Hei vawiina kan sawi tur hi i tanna lam ti chiang rawh tih hi sawi kan tum a, hei hi Kristian chhungkua kan dinna tur kawngah hian a pawimawh dawn avangin thupui pawimawh ngaiin helai hi kan thlang chhuak a, hei Kristian chhungkua kan sawi fo va. Chhungkua rawngbâwl hnathawh hi a har khawp mai an ti ṭhîn a, rawngbâwlna har sa tak a sawi a ni ṭhîn a. I an sawi fo ṭhîn chu rawngbâwl hna chu min hnai apiang hnêna thawh hi a har sa a ni e an ti ṭhîn a. Delhi-a kan awm laiin khulai Uttarakhand vêlte leh hla tak takah khuan mission bâwtin, rawngbawlna a rawn kawng a rawn zawng thin a Punjab tih te a kan hotu pa pakhat hi Remthang an a sawi ka hre reng thin a kalkhum kan va ngah ve aw a ti a rilruam reng thin a a hnaia an tam tehlul nen khu leh chen a han tih tak daih mai chuti ang deuh hlek khanin a sawi a. Rilru a cham deuh reng thin a. I vawiinah pawh hian hemi chhungkua rawngbâwl hna kan han tih hi a hnai renrawnna a thil awlsam lo tak mai a nihna chen a awm tih kan hriat theih ka ring a. Tin, rawngbâwltu zingah pawh hianin rawngbâwltu, hmun danga rawngbâwltu ṭha tak amaherawhchu mahni chhungkua rawngbâwltu ṭha tak Tling zo lo te pawh hi a awm theih a ni an ti a. Pastor nupuiin fiamthuin keini chu pastor kan nei ve lo ve a tifiam e an ti ang deuh hlekin mahni chhungkua a rawngbâwl hna hi rawngbâwl hna harsa a ni a, rawngbâwl tur inawm leh tha tak nih pawh a har a ni maithei. Tin hmun danga rawngbâwl tua in ngai ngam mah rawh chu. Mahni chhungkuaah rawngbawltu anga inngai ngam lo te pawh awm thei zel a ni a. Chungte chu a nih avangin chhungkua kan luhkhung danah hian harsatna kan tawh nasa hle tih hi kan ramah hian a lang chiang viau a ni. Ka point hmasa ber tur chu chhungkua Pathianin a din chhan hi a ni a. Malakia bung hnih chang sawm panga chu chaw sawi a, Nunna chi neiin pum khat a siam lo vem ni? Engah nge pum khat a siam? Chi thlah Pathian ngaihsak a zawng a ni tih kha chhungkaw din chhanbul pui ber Bible-in a sawi chu a ni a. Hemi chhungkaw a din chhan Pathian a sawi hi Pathian hian a ti der lo hle a, a ti tak hle a. Hei chhungkua hian kawl dan te hi a an duhtui khawp a, hemi chhungkua ah hian a humhalhna ka ti mai kei chuan hemi chhungkua keh chhiat lova Pathian rama din thei na tura Pathianin humhalhna siama hi a chhah tha em em mai a, mahse berah chuanin hei hmangaihna hruimin han phuarkhawm te hi hemi hmangaihna hrui kan tih a hi. A nula tlangval kan inhmangaihna te a awm a, a kawng hrang hrang chu a awm a. Amaherawh chu chhungkua hmangaihna min phuarkhawmna hrui hi chu a lian bik a ni ka ti thin a. Hei nu in fa nau ṭah vei kan han awi a, zing khawvar dawn thleng mai nan ṭap a an tlei duh lo va, amaherawh chu khang nau a awi avang khan nu a inchuang ngai lo. Ṭhenawm khawveng te hnenah thil ṭha ti ah pawh a insawi ngai lo. A hmangaih a enkawl la nih avang khan a awi tlai var mai a ni. Thenawmte tana bengchheng leh ninawm kha nu tan chuan ninawm a ni ve lo. Chu chu chhungkua thil awm dan hi a ni a. Tarchak lo kan han enkawl a, thenawm khawvengte chuan thi tawh mai se la u, An chhungkua an hah tawh sia ten han ti a, tin kan chhungkua dam lo harsatna tawh na deuh an han awm a, ani hi chu chawl tawh mai se lo, chhungte tan a hahdam tur an han ti a, mahse chhungten chutiangin kan ti ngai lo. Kan hmanga em em kan pi leh kan pu, kan nu leh pa te emaw dam lo kan enkawl hian kan ning ngai lova, an thih ni chuan kan mittuai tla tho tho a ni. Chuvang chuan hemi chhungkua kan inhmangaihna hlui hi a chakin a nghet em em mai a, Pathianin chutiang tur chuan chhungkua hi a lo din a lo ni a. Tin, a humhalh dan kawng danga siam leh chu Exodus bung sawmhnih chang sawmpaliah hian i ui reh tur a ni lo. Mi nupui uire, a thenawm nupui uire chu, a uire pa leh a uire nu chu tih hlum ngei tur a ni tiin kan hmu a, chu pawh chu chhungkaw humhalhna bawk a ni. Hei mak deuh chu tualthat chu a va tla nang a, inhumhimna tura Pathian a ruan hmun kha a tlan thlen theih, khua kha a tlan thlen theih chuan a him thei tlat a ni. Uire erawh chu khawiah pawh tlan che dinhlum tur a ni. Chuti khawp chuan hemi tualthan ai pawh hian Pathian chuan chhungkua keh chhiat ai chuan tiin ui rehna suala tlute chu tihlum ngei tur tiin thuhlung hlui danah chuan a lo siam tlat a ni. Chuvangin chhungkua Pathianin a phun dan leh a rem dan hi a ti tak em em mai a ni tih hi a chiang reng a. Chumi ila tumbulpui ber chu chhungkua a keh chhe tur a ni lo, chhungkua him tur a ni tih kha a ni a. Tin, kawng danga sawi leh chu Levitikas bung sawmhnih chang kuah hian a nu emaw a pa emaw a'n chhe lo apiang chu tih hlum ngei tur a ni. An tih chu chhungkaw thil vek a ni. Vawiinah pawh hian hei hi a tha laite pawhin kan hriat a tul khawp mai a, nu leh pa te a'n chhe loh chu damtlak a ni lo. Chhungkaw Pathianin a ngaih ropui zia leh a ngaih zan zia kha tah hian a lang chiang a. Tin, Exodas bung sawmhnih pakhat chang sawm panga, Tu pawh a nu emaw a pa emaw vua a piang chu tih hlung ngei tur a ni. Khatiang te kha a ni a, chuta tang chuanin kan rilru kan lo ngaihtuah kan duh chu chhungkua Pathian thil tum ropui zia kha a ni a. Tin, Matthai bung sawm pakua chang rukah Pastor ho ten inneihna pawh kan sawi ve ziah thin a hi. Lali chuan a sawi chu, Pathian in a zawm tawh chu mihring in then suh se. Nupa chuan inthen reng reng tur a ni lo tih tawp te hi a awm a, khatiang khawp khan Pathian hian chhungkua hi a lo ngai ropuiin a lo ngai sang em em. Keinin hetia a kan awmkhawm nisa tliah ang mai kan ngaih ang hian Pathian chuan a ngai lo. A ram dinna turin he chhungkua hi Pathianin a din a nih avangin inchhungkua kan chhungkua hi Pathian ngaiin a ropuiin a hlu em em a ni kha kha kan hmuh dan a nia. Amaherawhchu ka ti dawn a ni. Amaherawh chu, chhungkua hi a khatiang khat tak khan Pathianin din mah sela, leilung piantir atanga Pathian lo ruat dan hi a lo mak khawp mai a. Chhungkua hian Diabola leh Setana hi an indo tlat, Diabola leh Pathian hi an indo tlat mai ni. Hei tak mai hi chhungkua hian kan tuar nasa em. Em mai a, amaherawh chu Cheta Pathian thil tuma chu kan tanna lama piang an chak dawn. Diabola lama kan tan chuan Diabola chak anga, Pathian lama kan tan chuan Pathian a chak dawn. Kha kha chhungkaw awm dan hi a ni a. Genesis bung thumah khan kan chhiar a, i thlah te leh a thlah te pawh ka la indo tir dawn a ni tih kha chiang deuh maiin a lo sawi lang kak tawh a ni. Chuvangin chhungkaw hi indona hmun a ni a. Kan ṭanna lam apiang chak tura Pathian ruat a ni leh tlat a ni. Vawiinah pawh hian chulai chu kan duh thaw em em na nia chu a nia. Khawi lamah nge kan ṭan tih a kha kan tih chian theih phawt chuan he kan chhungkaw crusade-a hi a hlawhtling dawn tih kha kan hriat a ṭul a. Amah Lalisua point chiang taka sawi chu Matthai bung sawm pahnih chang sawm thumah te, Luka bung sawm pakhat chang sawmhnih pathumah te hian tu pawh ka lam aṭang lo chu mi do a ni. Tu pawh mi lak khawm pui lo chuan a ti dar a ni, ti hian la ti ta a. Chu chu kan awm dan tur kha Bible hian chiang takin a lo sawi chhuak tawh a ni. Nichin a kan chhiar ang khan Pathianin khati tak khan chhungkua kha hum halh mah se la, Diabol-a chuan a eitei tur zawngin nitin kha chhungkua tih chhiat tum khan a bei reng a ni. Nichana kan chhiar ang khan sakei bak nei rum thin angin a ei theih tur zawngin a phi ruai thin a ti chung chuan nitin hian min bei a, nitin hian min hual vel a ni. Chuvangin chhungkua tam tak a ti buai a, chhungkua tam tak ka ti chhia a, chhungkua tam tak hi tih chhiat a tum a ni. Khakha Diabol-a hnathawh kan dawn mek chu a ni a. Hei Bible-ah hian kan en thin a, I Pathian mite hi Diabol-a hian bei lo chhungkua hi a nei lo reng reng tih tur a ni a, tu chhungkua pawh hi a bei vek a. Chumi a lo tih chhan chu chiang deuh mai chu chhungkua a tihchhiat theih chuan a dang hi beih a ngai lo, Kohhrante hi beih a ngai lo, kan awmkhawmte hi beih kan ngai lo, chhungkua a tihchhiat theih chuan a dang hi chu chhe dawn tho tho. Khawvel bei a ngai lo. A chhan chu chhungkua tih chhiat theih chuan khawvel hi se dawn tho tho. Chu chu Diabol a tek tik hian i avangin vawiinah pawh hian Paulana ngam thlemna chu kan hai si lo tih ang khan kan hriatthiam, kan hriatchian kha a tul em em mai a ni. Chung te chu tawi te te in kan sawi ang a, a hmasa berah chuan Adama te chhungkua hian sawi ta ila mi pahnih chauh an la ni a, nupa chauh an la ni a. Amaherawhchu, kha huanah khan Ei tur tam tak a awm a, in tur tam tak a awm a, thil mawi tam tak a awm a, Diabol-a hian chungte chu a buaipui lo. Khalaia chhungkua awma kha a tihchhiat theih chuan Eden huan mawina khan awmzia nei dawn chuang lo. Eden huana lui mawi tak tak luangte khan awmzia nei thei dawn chuang lo. Chu chu Pathian, Diabol-a hian a hre reng a ni. Chuvangin Eden huanah hian a va kal a, chutah pawh chuanin han chhinchhiat tlak lehzuala kan hriat chu, Pahnih chauh an la awmah a nghakkhawm chuang lo. A beih theih kha beih mai ni. Raipurah khuan Pathian thu ka zir ve tawh a, tun hmain Hindia Pathian thu zirna hmun a ni tah chuan ka zir ve a. Kan Principal in a sawi hi ka hrireng thin a, Diabol a kan tluk lo a ni a ti thin a, ka rilru a chak reng thin a. Diabol a chu hei Evangelist te chuanin, Inkhawm tam apiang te hen lawm a tia lawm. Thuriltu ten inkhawm tam apiang hen lawm a, an inkhawm teuh chuan an lungawi em em a, hneh nei mang si lo hian an chhuak leh dur dur mai thin a. Diabul erawh chu Eden huanah pahnih chauh an lawm lai khan a nghak khawm lo ve a ti a, an ki an kim hunah a ti ve lo. A lo kal a kha hneh mai a, Evi kha hneh mai a, Eden huanah khan luh nawn a ngai tawh lo. Evi khan a pasal chu a lo hnaih ve tawh mai ni? a ti a. A, a dik hi ka han tih khawp a. Vawiinah pawh hian chu tak mai chuan i chhungkuah hian chhungkuah kha hneh theih chuan a thenawm te kha bei pawh ngai loin chhungkuah hneh theih chuan in thenawm te pawh i be ngai dawn lo. Nangmah an inkhah mite kha sualah in hneh ve dawn. Khatiang tak tikah kha Diabol-a hian a neih avangin fimkhur a ngai em em a. Eden huanah pawh khan a va kal a, hmeichhia kha va hneh a. Tichuan, hmeichhia an hneh khan eng nge lo che ta? Nangmah avangin khawvel hi an chho deuh ngawngin a awm a ni. Khawvel zawng zawngah thihna lo lut a, sual a lo lut a kha harsatna kha kan tawk a ni. Hei Abrahama chhungkuate hi han en ila chhungkaw ropui tak an ni a, mahse, Diabol-a hian a beina sa em em a. Engtin nge bei? kan tih chuan, Sarih. an ching phawt a, fa nei theih loin an siam a, vawi tam tak a bara bai ti beidawng a ni. Duh sela chu Kanan ram hi chhuah sana a lo lut chhuahna ramah hian, Ur ramah hian, kir lehna hun remchang tam tak Bible in ei a ti hial a, Sari in fa an nei theih lo phawt a. Abraham an chum chum a beidawn chung chang a sawi chu kan chhiar ang a, Genesis bung sawm panga chang hnih ah hian, Tin Abraham a chuan aw lalpa Pathian Enge mi pek ang? Fa nei lovin ka awm ka awm hlen dawn a, ka rokhawmtu tur chu Damaska khua a mi Eliezera hi a ni mai si a. Chu helai i chi thlah atangin Isua lo pek ang a tih lai khan Abraham atana beitdawn thlak khawp hian hemi Diabol-a hian hna thawk a ni tih kha a chiang reng a. A hnuah a bawihnu, saribawihnu laka Ismaela a lo piang leh a. Chutah pawh chuan Abrahama chuan tihian a ti leh a, Chuti chuan Abrahama chuan bawk khupa a nui a rilruin, Kum zami hian fa a nei dawn em ni? Sari kum sawmkawmi chuan fa a hring dawn em ni? a ti a. Tin, Abrahama vek chuan Pathian hnenah, Ismaela hi i hmaah han awm thei teh se la aw. Saree thlah ni lo atanga chi thlahtu a siam mai duhna rilru beidawnna teka a parin a nei ve a ni. Chutiang khawpa harsatna chu chhungkua hian an tawk ve a, mahse Pathianin kha ang kha ni lo ve, i thlah atangin chi ka chi thlah ka siam sak ang che an ti ve chang chang a. Tin chu mai chu ni lo va, Hagari a kha a bawinu kha Abrahama hnenah a pe ngat kha a ni a, fa nei rawtah hian. I che thla chutah hian ni mai rawh se, a ti a. Mahse, Hagari a pek khan nau an pai a, Sari hian a thik leh tlat a. An intibuai nasa em em a, an chhungkua te hi Bible-ah khan in hmuh i ka ring a, chhiar hreawm tak tak te pawh a awm a. Sari chuan Hagari chu a tire thei hle mai thin a, kha inchhungah khan awm ve ngai nawm lo khawpin a siam a, tichuan Hagari chu Abraham a te inchhung atang chuan a tlan bo Tite kan hmu a, a rap thlak khawp mai a ni. Kha a chhungkua ti keh che tur khan Diabol-a hian a bei nasa a, a na ve thin ngawt ang. Khatiang te khan an ti a, mahse van tirh koin, Haw leh hram rawh i pi leh pute bula, a ti a haw leh hram a. A hnuah Ismael-a lo piang a, Isaac-a lo piahna hnute hnek a ban tir tir ni khan ruai a ṭhi a Abraham-an. Khami dih khan saree thin a lo thawk leh a, Bawi nu he fapa nen hnawt chhuak rawh, he bawi nu fapa hian bawi lo nu fapa hi ro luah pui tur an lo tiin mipui vantlang zingah buaina a siam a sareen chhungkua mualpho nasa em em a ni. Khatiang te kha an ni ve nuaih mai a ni. Chhungkua hi Diabola hian tihchhiat tum hian a lo bei nasa em a, nangni chhungkua him bik tur a lo inngaih rih ngawt te pawh hi a awm chuang lo a ni tih hi tuken a hian ka sawi duh a ni. Bei nasat.

Kan thlahtu kan ngaihsan em em te chhungkua te pawh hi Diabolai hian a lo chhaih buai ve nasa khawp mai, a lo ti buai ve nasa khawp mai hi a lo ni a. Vawiinah hian heng hi ngawt taka kan ngaihtuah ngai a, Diabolai hian engtin nge tih a ei thei tur zangin nitin a phiruai thin tih kha a ni a. Davida te chhungkua te phei hi chu sawi tlak paw'n ni lo tiin sawi ila, a ni hial ang chu an ropui tehlul nen Harsatna an tawk nasa em a. Davida fapa pakhat Amnon an Absaloma farnu, amah unaupa farnu Tamari kha a pawng sual a. Chumi phu lak nan chuanin Absaloma'n Davida fapate zawng zawng that turin thang an kam a. Talh tum nen a lo chang a, khami nite khan thuthang kha in hria em? Absaloma'n Davida fapa te zawng zawng a that vek tih te kha Israel ram pumah a thang luai luai a ni. Chhungkua hian buai ve sin. Tam tak chuan kan chhungkua cheu emaw hi buai kan ti a, kan chhungkua cheu emaw hian harsatna tawk kan ti a. Mi chhungkua hi an buai nasa ve teh sin. Chuta Absaloma'n hela Davida lal thutthlengha'n chhuhsak ah an um chhuak a, thi hlauin Davida lal putar tawh thlalera an tlanchhia a, a rapthlak a sin. Diabol-a hnathawh dan hi na men lo tak a ni a, sawi tur tak tak awm a ka sawi seng lo va. Saloma te chhungkua te phei chu chhui tlak pawh a ni lo a, tak tak ah chuan milem bianupuiah te nei a, Milem biakinn te sa a, i khatiang reng reng khan a hnuah phei chuan Israel ram pawh awm zel tlak a ni lo a, a inthen tawp a, chung te chu a ni a. Chu mai chu a ni lova, Lal i Isua lo pian na ngei, a nu leh pa Mary te pawh kha Diabola khan a bei nasa em em a. Lal i Isua lo pianga helaia Bethlehemah pawh awm zui theih lovin, Aigupta ramah tlanchhiat pawi ngai khawpin, tihhlum tumtu an lo thawk a, beih an tawk nasa a ni. Vawiina kan sawi duh chu hetiang hi chhungkawm dan a ni a, tu chhungkua mah hi a ni him tak tak lo tih hi a chiang reng mai ni. Keini chhungkua pawh hian chawng chu a chang chuan a lo thleng ve thin a ni. Indawhna hmun a nih avang khan indawhna hmunah hian kan awm a, a chang chuan kan chhungkua pawh Diabol-a hliam tuar ten lo awm ve a, sual hliam tuar ten lo awm ve a ti khan Kan mang ang a, khangah khan harsatna i kan tawk nasa em em a ni tih hi a chiang reng a ni. Chuta kan sawi chian duh em em chu nichina ka sawi ang chiah khan he kan kohhran inkhawma te hi chuan Diabola hna thawk teh vak lovang, mutchhuaktu te emaw an mutthlunga Diabola ka hneh lo an ti ang a, chu zawng chu a ni mai a tih theih a nei lo. Amarawhchu chhungkua erawh hi chu a luhkhawng thei tlat a. A bei thei tlat mai a ni. Ha ka pawi em em thin a kha ni. Sum leh pai kan ngah te, kan hausak te hi la kal a sawi dawn a. Aah, thil tam tak kan nei te in leh lo, ropui tak kan nei te pawi a ti lo reng reng. Diabala hian a chhunga cheng chhungkua tih chhiat chuan in leh lo, ropuiin awmzia nei lo tih a hre vek. Kha kha ni tlat mai a, sum leh pa in awm zia nei lo tih te a hre vek. Kan tu leh fa te education kan pe a, hetah thiam na tinreng an zir te hi pawi a ti lo a, thiam thei hlei hlei te an ni. Amaherawh chu, chu mi te chuan Pathian a awm lo an tih nia lo thlen hunah chuan, kha chhungkaw a keh chhiat chuan, kha chhungkaw tan khan awmzia awm chuang lo reng reng. Chung zawng zawng te chu Diabol a ngamthep nahin a awm vek a ni. Tukinah hian chu chene vangin heng zawng zawng kan han ngaihtuah hian tih dan tur kan ngaihtuah a ngai tih kha a chiang reng a, chhungkua a tihchhiat theih chuan engkim hi a chhia ni? Chu tak mai chu Kristian chhungkua kan tih pawimawhna hi a ni a. Hei kan sawi uar leh zual ang a, Diabola'n chhungkua an bei a, hliam tuar te kan lo awm ve a, harsatna kan han tawh hian kan zam rawih ṭhit a ni. Hei Kristian chhungkua beih ka chak em em thinna pakhat a ni a, i miten Kristian chhungkuai tur te nge mawni le ti an han sawi a, kan chhungkua chu kan ip chawi chawi mai a, Kristian chhungkua in tih pawh kan ngam lo va, a chhung inkhawm kan han neih ve loh in tute emaw an han tel duh lo tlat a. An han tho duh lo tlat a, a nih loh leh a lo tel tel chhun te pawh a rei hlau in an meng rum em em a, tawngtai rei hlau in thenkhat an lo tum luk a, khatiang reng reng chhungkua kha i kan han enkawl a, chutih lai in kan chhungkua zu ruih hmang te an lo awm a, drugs addict te an lo awm a, A nula tlangval kawnga che sual tel a awm a, kanna ngawih ngawih a, khatianga harsatna kan han tawh a, Diabol-a hliam kan han tuar khan keini ho hi chu kan chau rawih mai a ni. E khai, Pathianin min hrem a nih hi, kan ti a. Mi chhungkua te paw'n that tehlul nen engati nge kan chhungkua bik hi, kan ti a, kan zam thin a ni. Tam tak phei chu, nu leh pa tam tak phei chu Kristian chhungkaw campaign han tih pawhin, Kan tui lo, kan tui ngam lo, kan duh lo a ni lo a, kan tui ngam lo tawp a ni. Tiin campaign tura va chhuak tur pawn nu tam tak hi chu kan kan sawi tur kan sawi ngam lo. Kan chhungkaw pawh engmah kan ni bik si lo kan ti a ti khan kan zam em em a. A ram pum hian Setana hian kan kaihza tha hi a chhat tawh niin ka hria kei chuan chungte chu ka mitthla a ka hmuh dan a ni a. Indona hmunah kan awm tlat avangin khatiang harzatna kha kan tawk nasa em em a ni. Tin, Pastor chhungkuah te, Upa chhungkuah te, rawngbawltu chhungkuah te kha tiang a lo awm lek phei chuanin Pastor chhungkuah pawh engmah an ni bik lo, Upa chhungkuah pawh an ni engmah an ni bik lo, rawngbawltu chhungkuah pawh engmah engmah an ni bik lo ti zawng hian kan han inbei leh nghal a. An tuar a hreawm tawh nak a lai hian kan indiriam emaw tih tur hian kan han awm leh nghal a. Heng tih hi a dik em? Hengte hi ngaihtuah ngai a, hei kei hi. Eng eng emaw hi ka ti kual a, tun hma khan ram hnuai mi ah mnf ah underground ah ka awm ve thin a, kum sawm pathum lai silai nen vai deuh hian ka awm ve a, indona hmun ah vawi tam tak ka tel ve a, hliam tuar te pawh kan buaipui ve thin a, hmelma in kan thiante'n kah hian an han kah hliam hian mi dawizep chuan tlan chhe thin. Mi huaisen erawh chati thin urh thin. Mi dawihsep an tlan chhiat lai khan mi huaisen chuan, E, ka thian pan kut a tuar chuan i van tuar ve rua em? tiin hmelma panin mi an kal thin. Vawiinah pawh hian chu chu ka rilruah lo lang chhuak a, kan chhungkaw in hliam an han tuar a, kan han tlan che a, kan han tawm im ringawt te, kan han biru ringawt te, kan han che ngam lo ringawt te hi Setana thil tum tihhlawhtlina dik tak a ni. Chu chu vawiinah hian nu leh pa te hian kan hriatchian lang a tul a. Indawhna hmunah te chuan battle field a ni a, hliam tuar a awm loh thei loh. Dik taka sawi duh phei chuan indawhna field ah chuan a hma tawng apiangin hliam an tuar thin alawm. He kan kohhranah hian kan ramah hian chhungkaw tinah pawh hian Lalpa tana min thahnem ngai ngai te hi Diabolo chuan tihmual pho a chak te an ni ve asin. Tihchhiat a chak te an ni ve asin. Chengam law siam a chak te ni ve sin. Nangni chhungkua chauhah hian nge thleng hle in em? Tukinah hian Adam a te chhungkua atangin ka chhuipui cheu a, chhungkaw tinreng ah hian Diabola hian thil zahthlak tinreng hi a lo ti tir tawh a, a lo ti sak tawh a ni. Nimahsela, heng ka sawi tak ho te ka fak em em nachhan chu, chuti chung chung chuan Pathian lamah an tang tlat a. Kan chhungkaw buai e mai chu avangin kei chu engmah titlak ka ni lo e tiin an bang ngai lo, an tlan che ngai lo. Chu taka chu tukinah hian i ngaihtuah chiang ang u. Engatinge in zam a, engatinge in rilru a mang an a, engatinge in chet ngam loh mai? Hei hi kan awm dan tur a ni dawn em mi tih hi ngaihtuah a ngai a ni. Example pakhat lek kan sawi angah, thil dik em em a hriat ve tlat hi ke ka nei a, Pathian thu ka zir laiin ka ri thei hle thinah harsatna ka tawk nasa a, engmah ni lovin kum tam tak ka awm a, ri theihna ka laiin thianten min hmusit viau a. Vawi khat chu hemi hostel a ka awmpui te hna tur ka ruat ve hun, detailment ka tih ve hun kha a lo thleng a. Wilson a bazar a kal ang, Profulan kuk a pui ang tih a khatia ka an siam ve dan dan kha. An lo duh lo em em mai kei tribal tlangval engmah nei bawk si lo leh lehkhathiam bawk si lo in a bazar i kal ang kan ti ve khang lang kha. Wilson George a kan ti a, chu chu bicom tlangval hmel tha em em mai zaithiam hming thang hi a ni a, ka tir a kal hrim hrim hi a duh lo tawp. Ka tir a kal hrim hrim hi a duh lo tawp a. Wilson nang bazar i kal ang kan tih dek dek khan a nghing lawih mai ni. Nanga tirah hian ka kal dawn lo reng reng a'n ti tawp mai a. A ruat ka ruat ni kha ni ve tlat sia a ni tak chu ka ti mai a. Inbual turin ka zuk kal a. Bual bual in kawngkhar ah khan a ding tlat a, kawngka kha a rawn kik reng a. Timothy ka nia chung lai ka hming chu ka fapa hi ka pe tawh a. Timothy, i mitir nai hian ka kal dawn lo tih kha ka in bual chhung zawng khan an chham a. Ah, kei ni kei MNF in surrender pawh in surrender lo a, khate silai pu dah lawk a, Pathian thuchar liam thla ta mai kha ka nia, ka thin hian a tuar lo reng reng mai a. Ka thil a ur dawn tlat mai a, ka ti ka haw chho a. Khuange class room ah lehkha kan chhiar tia, ka thil a ur dawn tlat mai ka ti a. Class room ah lehkha kan chhiar kan thu chauh kha, ka hma dawhkan ah khan, dawhkan hma khan a lo ding a, dawhkan kha rawn kik a. Timothy i mitir na hi ka kal dawn lo ti hri em tih kha an chham leh ta char char mai a. Ka thinhirna tuar lo reng reng a, ee, a ni tak maw? I duh leh kal la, i duh leh kal law la ni mai lawm chu ka han ti ve hram tak na amarawh chu e ka lo che hman tawh a, ah ka lo kil khatah khan ka han rek hlum lo chauh mai khawp khan ka lo khawihna tawh hmai a, chumi ka han harh chhuak chuan pawi hi ka ti em em mai, haw rawh ti dawn ta sia cheng khat mah ka ni lo ka haw thei miah lo, ka dinhmun tur kha che lutuk Principal in min hau dawn a nih hi. Ka ti ka hlau a, Wilson-a hnenah chuan ngaihdam ka dil a, min ngaidam rawh ka tih hrual der a ni. Pawi ka ti lutuk, hei hi vawi khat mah ka ti tawh lo ang che. Ee, min ngaidam hram rawh ka ti a, an ngaithla lo ropui khawpa Principal hnenah tlan thla a min zuk hek a, haw tir rawh chuti kha ti a zuk ti. Principal-i min han ko ta chu Kan lu ngai mai mai khawp a, min van beih nasa ruah em aw haw raw tih chuan ti ngaina awm dawn si lo ka tia mahse ani khanin engmah sawi lo khanin Bible chang baihat tur kha min pek an vai khan min ko khawm a, Bible chang han baihat ro a tia eh min hauh theihnghilh dawn e ka tia Bible chang baihat kha kan zuk kei chu baihat chak tak mai hi ka ni a, rei lo tia thil hi ka baihat zel thei a. Bth kan zirlai pawhin sap tawng thiam miah loin ka lut ve a, by heart system in ka be pakhatna ka ni reng thei khatiang chi kha ka ni a, tiang kha a ni a. By heart a, Mizo tawngin ka by heart a, Hindi in ka by heart a, English in ka by heart a. Ka pu ka zo tawh kei chu, ka ti a that chu. Sermon han ziak leh vek ro a ti. Sermon kan han ziak leh ta a. Assignment min pe ni hi exam na te pawh a ni ang kan ti a, theih tawp kan chhuak an be tang tang a. Sa assignment kan theh luh ni a lo thlen chuan a theh lut hmasa apiang paper kha hlawm tawp a dustbin ah pai nghauh nghauh ta mai. Khai aw thin ur la reh lo ni kei pawh ka va pe ve dak dak a hlawm tawp a dustbin an pai thuai mai. Ka lu ngai khawp mai. Chuta lo dak chhuak leh chuan in min han hau ta a. Chawng te chu hemi diabawl a hnathawh eh kan zuk tackle dan tur a hi kan zuk beih let dan tur a hi ngaihtuah hi a lo ngai khawp mai. Ani chuanin min han baihat tir chu Jeremy Bungsawm pahnih chang nga thu hi nia. Ke kal mite chu i tlansiakpui an tih chauh tawh chu chuan engtin nge sakawrte i tlansiakpui thei ang? Muanna ramah him takin awm mah la Jordan ram ngawah chuan engtin ngei tih ang? Tih hi min baihat tir chu a ni a. A tawi zawng a sawi ka duh mai kan sawi tawi ang. Chuta sawi ngainawm deuh chu i zirpui mai maite pawhin an tih thinur theih che a. Kut thlak khawp a an tih thinrim theih te chuan Diabology tlanchhiak pui thei lo ang min ti a ni. Chu chuan min hnaih em em mai a. Politics khawvelah pawh a khang lai khan Indira Gandhi kha a India ramah khanin a tho tun a ni la. Indira Gandhi te hi a nih loh le, min tumah beitu an awm love em? Tha takin em nge tih sawi sial tu an awm love em? Awm awm lo teh nang. Paithlak tumin nitin min an be reng a. Nasa takin an sawi chhe reng a, a nih an sawi chhiat reng lai chuan Indira Gandhi chuan ka bang dawn a ti ngai em? A ti ngai lo. Kha kha ni ta tlat mai ni. Ke kal mi chu i tlansiakpui an tih chauh tawh che chuan sakawr chung chuang mi chu engtin nge i tlansiakpui thei ang? Muanna ramah him takin awm mah la Jordan ram ngaw chuan engtin nge i tih ang? Min han ti ta a, chiang takin ka inhmu chhuak a ni. Ka zirpui mai mai te pawhin min tihthin ur thei a. Keimah chawh thawh theih awm ah hian kaih thawh theih chuan Diabol hi ka tlan siak pui thei dawn lo tawp ka ti a thu ka tiam nghal a, tun hnuah hi chuan chaw chhuah theih rawngbawl tu hi ka ni ngai dawn tawh lo. Tumah hian thin ur turin min chaw chhuak tawh ngai lovang. Tiin thu ka tiamhial a. Vawiinah pawhin kan sawi duh chu, Diabola hian min tih tlawm hi a tum em em mai a. Kawng tin reng hian ti hian min tih thawi a, In chhungkua pawh enge in nih bik? I fa pawh inkhawm duh emmi? I fanu pawh inkhawm duh emmi? In inchhungkaw an khawm te hi en ta che tih tak tak emmi? I fapa hi a tel tha duh emmi? I pasal a tel ve duh emmi? Kha ti reng reng khan kawng tin reng hian min tih thawi a. Khang mite khan min tih chauh theih chuan, Diabola hi engtin nge kan hnaih theih ang? Chu taka chu tukinah hian kan ngaihtuah a ngai ta a, hemi Diabola do tur leh Diabola bei tur hianin khang harsatna kan chunga lo thleng thin te kha min ti chaktu, min ti khauhtu, ṭan min khawhtirtu a ni zawk tur a ni. Chu chu Kristian chhungkaw kan din dawn chuan a pawimawh ni tiin a inhei tur zawng a, Phi ruai thin hian nang leh kei hi min hlah dawn lo reng reng, nang ai ropui zawk chhungkaw tam tak tihchhiat tuma bei ngamtu hian inchhungkaw hi a hmachhawn ngam loh che ring reng reng suh, a hel che ring reng reng suh, chung harsatna i lo tawh pawh chuan mi chhungkawiin an tawng khai tawk ve a ni tih hre chauh rawh. Lalpa tan inthlah dah phah nan emaw, Lalpa tan i tih tur ti ngam lo phah nan emaw hmang reng reng suh a nih loh le. Chung chu engtin nge kan hneh thei ang tih kha in rilruah zawhna lo awm dawn a che chu thu tawp nan kan hmang dawn a sawi duh ka ngah viau thin a lo rei deuh thin a. He Bible ah hianin thil ngaihnawm tak tak mai hi kan hmu a. Zawl nei Eliza leh Baal puithiam intihsiak thu kha kan hmuh a, hemi hi lalte pakhat a bung sawm pariatah hian an chanchin kan hmu a. Baal-a zawl nei hi zali leh sawmnga an ni a. Aseri zawl nei Jezebile dawhkana chawhlui kil ve thin hi zali an ni bawk a, zariat leh sawmnga an ni. Chumite leh Eliza khan intihsiak dawnah Pathian biakna chungchangah Might, Mai cham an siam ve ve ang a, bawng an nei ve ve ang, an tal ang a, mai cham chungah khan an dang a, mei an lek tur a ni lo. An mai an mai cham tial turin mei an lek tur a ni lo a, an Pathian an au ang a, an Pathian a dik zawk zawk khan mei kha a rawn tial dawn a ni tih kha a ni a, an ni an tam zawk deuh bawk a, tiin khang Baal puithiam ho kha a, nangni intih hmasa teh u, an ti a. An han bei ta a, anni pawh khan an ring hlel bik lo nia. Eliza khan a lo thlir reng a, a nuih zet thlak reng khawp a lo au el thin a. Eliza chuan nanmahni chu ti elin, Au ring ta che u le, Pathian a ni sia, a ngaihtuah a rih emaw, a bi bo rih lawk emaw, a thang bo rih emaw a nih loh chuan a muhil hlava tih harh a ngai emaw a ni lo maw le, ring takin au ta che u le, tiin Puithiam ho khan au thin a. An han bei ṭang ṭang ṭhehna mi a lo tla thla thei si lo. Tikhan an bei dawng ta der mai a ni tih Bible ah hian a lo thleng a. Tichuan, Elijah hun kha a lo thleng ve ta a. Ani pawh Laiter emaw, Noel emaw ken awi a ni bik hauh lo. Baal puithiam zawng zawng te an bei dawn hnu khan ani chuan tih dan dang daih a rawn nei ta tlat mai. Chuta thungainawm lutuka chu tukinah hian hemi Diabol-a dodal nan hian kan thlang dawn a. Hemi. Lalte pakhatna bung sawm pariat chang sawmthum ah hian ti chuan Ilizan mipui ho zawng zawng hnenah chuan a hun a lo thleng ve ta kha ania, mi rawn hnaih teh u a ti a. Tin mipui zawng zawng chuan an va hnaih a. Tin chuta tih ta ka ropui em em chu. Tin Eliza chuan, Lalpa mai cham tih chim tawh chu a siam tha leh a, hei a pawimawh ta ni. Lalpa Maicham tih chim tawh chu, an hman tawh ngai lova chu an siam tha leh ta a, e, khatah khan a ran sa a kha an tal a, an ti ve a, Belin tui ti khat ula, halral thil hlan leh thing hi han lei ro u, a ti an han lei a, an han lei zel a, an han lei zel a, a hnuai laih khuar zawng zawng te kha chho tuin chhungkhat vek ro te petrol a ni lo, tui a ni. Khatiang tak khan an ti a, tichuan Pathian chuan au ve ta a, van atangin mi a lo tla a tawi zawngin. Eliza mah chang chu kang ta hluah mai a, tah chuan Israel mi zawng zawng te hnenah chuan ka lam atawng lo kal kal tang zawng zawng chu min rawn hnaih ro tiin Pathian biakna hmun an din thar leh ta ni. Vawiinah hian hei ka rilru a lian em em mai a, tunah pawh hian Lalpa mah cham hi Lalpan a ngai pawimawh ber. Amah biakna hmun he ngaipawimawh ber. Bible i thutlung hlui chhiar vek ula amah biakna hmun a chim tawh chuan khami hnam kha chu ti che nghal zel a mak lut u. Mai chan dang an lo siam lek phei chuan an chhia a lo a, a hrem zel. Lalpa mai chan tun din a nih dek dekna hmunah chuan Lalpa awm zel. Lalpa lo awm tawh chuan kan chhungkua hi chu tihngaihna kan hre lo a ni in tih zawng zawng te hi an kangral vek dawn, an alh vek dawn, an chuai vek dawn, an chau vek dawn. Chu chu nia hemi Pathian thu hi lo ropui khawp mai a, Eliza'n Lalpa maicham che tawn tung ding leh a, ran thisen hlan tur, ran ran hlan tur an hal ral dawn a, heti hi chuan a a kang mai nen rawn ti dah nge? Tui han lei ro tiin vawi tam tak tui an lei tir tluk tluk mai a. Chuti chung chuan Lalpa chuan au ta a, Chung tui zawng zawng te chu ro vek a ni lo, a ro vek chauh a ni lo, a kang ral vek a. Tichuan miten Lalpa ropuiin an lo hmuh phah ta ni? Chuvangin Kristian chhungkua kan han ti a, Lalpa mai cha mi din ang um hiang, chhung inkhaw mi nen um hiang kan ti fiam thu a ni lo. Tih tak zet a ni. Chu chu kan hriat reng a tul a. Tin a tawp berah chuan Diabola dodal nana tha ber chu Pathian hnena kan tawngtai thin hi a ni a. Diabola hian tawngtai hia hlau a, a mak zia chu. Isua hming an lamin ram huai ho an tlan tih a ni. Chu chu a dik thlap thlap mai ni. Ka testimony tawi teh kan sawi angah ka pension tawh hnu hi a ni a. Thenzawlah chuanin mi pakhat a awm a, a pasalin a va kan a, a lo haw lam kha tlungvel, tlungvel kuariah khianin nula pakhatin a lo phar ding a, thim thet thet a ni tawh a ti a, chutia mang ang chu ka ti ka phur ve ta rawk a, ka phur kha lo dik si lo a, ban tisei thei chi kha lo nia ti, a ban kha tisei ta zuar zuar mai a. Kawng sirah min luhpui a, lung te kha rem fel zung zung mai kalna tur kha a ti a, khatian han tlan ram hnuaiin han tlan kha hnim te kha fai eng duai duai mai a ti. An han ding hlek lai khan remchang hmuhin a nupui chauva phone ah Thenzawl ami chu oh Serchhip ami chu ka awmna chin ka hre tawh lo, ka miphurh a dik lo a hei, ka hlau em em mai a, ka che ngam tawh si lova. Chuvangin tawngtai tur lo zawng rawh u a ti a. Chu a va phone a nupui chuan Rul chawma ka farnu nu a lo han phone a, ka farnu chuan ina kan awm lai kha min rawn phone ve leh a ni. An mang ang e mai khawngaih takin lo tawngtai teh a ti. Kei chu tawngtai tura min sawm phawt chuanin ka pindanah ka lut a ka va bei nghal tawp zel hi a ni a, ka khek. theih lo a, mi hming te ka hre reng theih lo chu veka tih nghal loh chuanin ka hre reng theih lo ka ti, ka va tawng try a. Chutih lai chuan kan tupa kha Aizawla lam atangin an inchhung khat hnai avangin hmuak turin bike-in a tlan chho a, tlung vel lam atangin lo tlan chho bawk kan han intawk a, kha mihring khan hmu zo si lo va, beidawng khan an vak an vak mai a. Khatiang khan an beidawng khawp mai a. Nakinah chuan zan rei deuh tawh mai hianin kan tupa chu kan inah chuan a lo kal a, E, kan hmu tawh e tih. Engtin nge in hmu? a ti. Tuirial air field atang khuanin hnim kai pheng phung hian lo tlan chhuak tawp mai a ti. A bike pawh a khal ngam tawh lo a, hei keimah an ka rawn khalh haw sak a, a ti. Engtin nge chu Chawlawm thei a kan tih a zawt kan zawt a, ka autobiography khan ka ziak nghe nghe a, khatiang mangang em em mai awm kha pakhat chauh kha ni tawh lo phur kha pahnih an ni tawh a ti a hlau em em mai phone pawh hmang ngam tawh si lo a mahse khatia an buaipui lai khan i tawngtai lai hi khadia bawlh leh te khan an rawn hmu ta tlat mai a. Khami i tawngtai rian han hriat ve leh khan an hlau lutuk a, Diabola te pahnih kha Diabola i tih tawh mai a, ramhuai pahnih kha an tlanchhia a, an tlanchhiat ve leh khi ka lo tlanchhuak a ni tih an ti a. Helai bawngkawnah kan inpindan a, ka tawngtai rum a, ka tawngtai kha khelai ramhnuaia Diabola khan a hlau em em a ni. Chawngte chu experience chiang tak kei pawhin ka nei a, vawiinah hian kan sawi duh em em chu Lalpa kan han auh thawm hi Diabol a tan hian a hnawk sak ber, a ring ber a, an inawm ber. Chuvangin Tawngtai thin a chhungkua hi. Lalpa lam kan tanna hmun tur chu a ni. Chuvangin, I tanna lam i tichiang rawh tih kha thupe kha ngan suai avangin, tawngtaiin Lalpa maicham buatsaih a, Diabola kan dodal chuan an che ngam dawn lo. Hnein an awm dawn, Kristian chhungkua ding dawn kan chhungkua a. Chuvang chuan tukinah hian huai hrem takin, Hliam in tuar mek a ni maithei, na in tuar mek a ni maithei, in zak ngawih ngawih hma lai a ni maithei, tho chhuak rawh u. Lalpa tan ding tur leh Lalpa lam chang turin in buatsaih ro u. Tichuan Lalpa chhungkua din ropui tak mai hi he kan kan chhungkuah hian a lo ding chhuak dawn a ni tih kan sawi duh a ni. Hla pakhat kan chhiat chhuak a ngaihtuapna tur a ni dawn a. Hla ropui tak mai kan hmuh a Kristian hla buaah hian in. Ka pawl te u en ru hriatna van a khial ang, Zali pasarihna nen kan sa thiam kher lo ang a. Ka pawl te u en ru hriatna van a khial ang, min puitu tur an lo kal e, kan ngam ngei dawn e. Lo tang ru, ka lo kal dawn e, Lalin a tih khi. Van lam hawiin chhanna phet ru, kan tang dawn tiin chu taka chu tuk ina helai kan sawi duh chu a ni a, Van lam hawiin chhanna phet ru, kan tang dawn tiin. En teh u ral an lo kal e Setana hruaiin, Kan velah huaisen an tlu e, kan zam dawn em mi? En ru puanzar, ropui e phe tawh tawh rawh, ngai ru, kan lal hmingin kan ngam dawn e, hmelmatin reng pawh ral hlauhawm tak kan tawngnaah puitu a hnaih chu. Bei ru kan lal a lo kal e, Paul te u lawm ru, lo tang ru ka lo kal dawn e lal in a tih khi. Van lam hawiin chhan na phet ru kan tang dawn tiin tih hi ka thu tawp na chu a ni. Pathian a thu thianghlim mal mi sawm sak rawh se. Amen.